Mudah mudahan sehat walafiat lah nang lagi garing mudah mudahan lakas ampih lakas wigas lakas sembuh nah nang lagi bausaha badagang bagawi bahuma nah mudah mudahan barajaki nah kita barataan kamana kita balalah hari ini nah kita hari ini babulik pulang ka pulau sawangi.

uh, nang molah kapur nah, nah kita melihat lah nah, nang kayak apa prosesnya apa pak kapur itu nah umpat ya terus video pak Cildin sampai tonton sampai habis ya nah pak Cildin balalah terus memang Pulau Sewangi lawan Pulau Sogara ini terkenal sejak dahulu industri ini nah pengolahan kapal nah

meolah kapur tadi kapur ini kada hanya sekadar untuk menginang tapi jua keperluan kuliner keperluan lain-lain nah banyak sebenarnya keperluan untuk kapur nih nah nah nang belum subscribe like comment one share video pak kacil di sini bantu dulu lah supaya semakin banyak nang melihat video-video pak kacil di sini nih

Jadi memang selain daripada membuat tadi jukung, menglotok dan lain-lain aja ah, yang lain nah salah satunya tadi ya tadi mau ulah kapur. Nah, nah kita melihat di sinilah nang kayak apa proses mulah kapur. Nah, itu jadi kita hendak melihat nah yang kayak apa ah. prosesnya nah nah kita sudah sampai di uh, apa gini pabrik kah apakah pengolahan kapur nah di pulau Sewangi lah nih cah nah di pulau Sugara ternyata kalau pulau Sewangi itu di sebelah situ tadi

ini kapur

Ini jadi uh, seberatan manual aja mesin nih lah. Nggih, hmm. masih manual. Manual, masih manual aja. Pernah juga itu anak diulahkan mesin tapi gagal terus juga. Oh, lain juga lah antara Pertama mesin. lain, kedua pulang kada jadi hasil, eh, kada jadi ibaratnya tuh kada

lagi kekanakan itu sudah nanganu pang
menggawi oh, sudah kekanakan sudah menggawi berarti abahnya anu ini sebenarnya sudah begawi di sini Ii. oh sudah lah mamanya ini. oh mamanya sudah begawi kan sudah begawi hmm.
berarti lebih dari apa

Hanya hanyar banyu jua tahu kada ya kada hanyar banar pang ta ada lah pernah lewat sini jadi tahu sedikit lah nah itu tadi di sini di pulau sugara ini pembuatan kapur salah satu pembuat kapur di banjarmasin eh di banjarmasin yah di kabupaten batola lah nah.

Tumbuk lah, jadikan gula apung kayni hanyar di kayni. Nah, bubuhan pian nih apa nih upahnya kaya apa ini?
Maudak nih.
Upahannya tiga belas ribu. Se? Sakaleng. Oh, sakaleng tiga belas ribu. Nah, maudak nih kira-kira berapa jam pian sampai tontong nih sakaleng nih? Dua jam.
Dua jaman lah.
Sekitar dua jam tadi, jadi sehari bisa dapat empat sampai lima tuh dah. Hmm.

kada pakai gandingan lagi kan pakai jukung seorang lah itu yeah. bakal seorang seorang ya kan
bawa aja mantar masih aja bang mantar yang kan ada pelanggan di antar yeah. Nah, rata-rata sekali pengantaran tuh berapa belek kalau untuk yang di Matapura di Istanbul tuh paling tinggi 85 85 lah jarang bang sampai 100 untuk tuh, tuh untuk tapi untuk per setengah bulannya

Kapur nah satu-satunya di Kabupaten Barito Kuala nah jadi terima kasih nang sudah manjanaki video Pakacil Didin ini terima kasih nang sudah mensubscribe melike mengkomen menshare video-video Pakacil Didin nah itu tadi Pakacil Didin menginformasiakan uh. proses pengolahan kapur nah jadi kalau bubuhan pian jua ada informasi dimana urang meulah kapur di daerah kalimantan selatan nah kisah akan lah nah atau ada nang kisah lain di pulau sugara dan pulau suwangi ini kisah akan ja lah nah jadi terima kasih jua nang sudah menjanaki video dupa kacidin sampai tuntung sampai habis terima kasih nang sudah mensubkrip melike mengkomen menshare nah Nah, Pakacilin uh, di Pulau Sugara di seberang Barangas, itulah. Nah, ini Kecamatan Alalak, Kabupaten Baratok Kuala. Sekali lagi, mudah-mudahan kita berajakan haji berataan, mudah-mudahan sehatan haji berataan. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakacilin. Balalah terus.